Mae'n dy Mowrth heddi, a mae'r car yma ar trac dy Gwener, so mae dyn ni four days? Three days? Three-ish? Ie, mae'n nos uh, fawrth nawr, ydy. So ti'n uh, teimlo'n confident, mae'n mynd i fod yn... Os tan i theno, bydd hi'n iawn. So mae fod... Os. Os. So, pwy jobs i si ar ôl de? Mae Jim lawr yn weiro, fe'n neud lwm iddo fe nawr. Mae lwm dan ni, oedd ddim cwaith digon

Jesus Christ, sut ti'n dod mewn yn ei na? o, gan bod ti'n na yna. The first thing o blinkin' ei cup of tea, ti di ffeilo arno. Ie, yeah, fi'n gwybod. Honest to God, fi'n dod mae build o blinkin' car a fi'n enll lan yn ei te. Jimbo, I'll make your tea for you, cos I'm that useless. Ti moyn te?

So ie, yeah, na'r o'n i'n mynd i weid. Ti ffili taro fe eto. Ydy o'n saff i wneud e? Wel, ffocin dim hwthu neu rhywbeth. Neu rhywbeth oh my god. Mae sa'n gwybod. Gallu fe hwthu. Mae Emyr yn cael pôl tagu. Mae'r uh, ma te mynd yn ôl. Span yr ar y law i, oedd just a chopstick. Mae'n hwyr iawn, mae pawb di blino a mae'r hysteria yn dechrau cidio.

Here's Daisy! Siarad beth i gweithio trwy'r nos er mwyn ni siw bod y car yma'n barod. Um, di gwyn ar sim lot fi'n lleid i helpu achos mae'r job ma'n goffa cael ei yn iawn. Uh, ac os nag yw's un weiren yn y lle iawn wedyn dim fysai eisiau bod y person na sy'n neud, e- sy'n neud yn wrong a sy'n mynd i achosi'r car ddim tano. So, um, fi'n mynd i adlu'r boes i clatio mlaen a jyst neud bits bach fi'n lle neud i helpu, really. Yes, i enda, fe'n i'n gwybod ti ddim mor flexible yna. Fi f***ing stuck. The things I do for women, efe. The things you do for cars. Ie, wel ie, hynna gwir, actually.

Doubtful i gwneud gwir, na. Mae gen ni um, just cwpl o problems on the way, which ni'n mynd digwydd i bob car fel, ond na, mae fe'n early start, late, late night, early start, a wedyn ffôn i ti fory. Amser gwely da fa. Ie, joia. O, prydferthwch wrth iddi wawrio ym Mynydd Cerrig. Neu fel bydde'r Sais yn dweud, crack of dawn in Mynydd Cerrig. Bore da, Ndaf! Shw mae'n mynd? O, shwt i ti? Faint o... Fi eisiau gofyn ti faint o gwsg ti wedi cael? O, ni wedi cael dwy awr bach. Oh my god. Do. So... Oedd e werth e. Oedd e werth e. Shwt ath e, ie? A do, yn diwedd o, byti tanodd byti bedair loch bore yma. So, oh good. Oh my goodness me. Bach, bach o stressful uh, problems e, electrics. Dim ond pethau bach, mae'n sorto bethau mas, popeth yn newid i gyd, so... Ydw i'n cael clywed i'n mynd, please? Right. A bod lwc byd, dan i ddyn nawr. Gobeithio bod ti'n... Gobeithio bod ti'n wrong. Joc gan o'n i. Okay.

O, ti'n mynd i? Fyddai'n mynd, os bydd bach yn unan. A ni gyd yn mynd i. Siopad i sîl fyddai'n neud. O, god, oce. Yes, so... Diolch yn dda. Mae'n sigur pwlisod bach yn un awr, a wedyn... Bant ni. Ie, dyna'r cyfan wrthyn ni am heddi. Tan fori, am ddoi. Hwyl fawr iawn i chi. Tan da. Ta-ra.

O sheino 'fyd. Cof e-bois. Wel wel wel wel. Ti lico fe? Ydw, ti myn' i roi e mlan 'de? Ydw fi myn' i roi e mlan. Waw, mae probably yn falle myn' i bo' bach yn dynn i fi, achos ma' n'w yn goffo' fo' yn dynn. Reit. A ma' fe t- falle'n edrych bach fel hamster. Oce. A bydd e'n covered yn make up ond sdim ots o's e? Na. Ie na? A jyst i ti ma' wnna, un sbesial i ti. Ie, un sbesial i fi. Ti'n fodlon neud prynhawn da wthnos nesa 'da wnna arno? Sai 'di clywed dim byd. Mae'n lyfli honna, ti'n apus 'dy fe?

Awkward, ond dim mor awkward â rhoi engine mewn sydd â oil leak. Ar ôl nosweth, amser es ti gytre gynnar, chos wyt ti'n cael llon bola. Benno ni amser brecwast, gyda ni tanad. So popeth yn dy control a wedyn um, eithon ni bore yma nawr i rhoi fe rolling road a wedyn uh, nes siŵr popeth yn iawn. So wedyn bach o oil leak, so mae'r engine yn bod nôl mas. A nawr mae fe'n nôl dy gilydd, popeth i tanno i gyd, so Lawr ar ben y rolling road nawr, rhedeg e, lodo lan a fi'n mynd i cael peint. Nawr te, mae pethau'n mynd yn serious. Mae'r specs yn mynd arno. Fuck back. A wedyn, Y peth mae'n very important yn ei siarad efo ti. So gyntaf fi rhedeg y car a dim ond rhedeg yn ei siw bod popeth yn rhedeg yn ond mae so far popeth yn gwrdd ond mae, mae bach o misfire yn ei so mae eisiau trial chaso fel beth yw hwnna. Fi newid um,

Mae'n byddai swno fel petrol misfire, so ni wedi bod yn newid carbs off engine arall fi. Ie. Gwbo bod hwnna'n iawn ond ma'r un problem da ni. So ni di newid y pishi na ar y coil na. Ie. A mae e'n rhedeg yn ffres. Ni jyst di back to back o fe nôl a mae'n profi taw hwnna sy'n... So hwnna, so chi di profi nawr na bod y problem? Hwnna, hwnna ta'r amser mas, ie.

Oh, God. oh, right God. then, cock a gath. So mae nos iau, um, big day fori, fi'n credu bod e actually wedi cyrraedd, uh, wedi bod yn meddwl amdano fe mor hir yn aros amdano fe. ers misodd rili yym a nawr ma' fe finally 'ma. Fi'n teimlo'n eitha nerfus especially ar ôl clywed yy y car yn mynd ar y rolling road gynne a odd teimlo fel oh my god yym yy jys lot o sŵn a yy dim jyst mini cyffredin yw e obviously so ie excited, nerfus sai'n gwbo faint fi myn' i gysgu heno yym gewn ni weld yym fi jyst yn teimlo bach yn anxious. Bach yn excited yym ond ie fi jyst yn an- anodd credu amser hyn fory bydd e gyd wedi neud yy a bydda i 'di ca'l spin gynta yn y mini so ie croesi fysedd fyddai'n cysgu a gobeithio eith popeth yn iawn. Yn y bennod nesa, mae trac rasio Pembrey wedi gwel y cyfan. Gyrwyr gore'r byd, Ayrton Senna mewn car Fformula Un